Watambirei? Ko. Ah, ndimi makazorima munda muno. Takazorima munda wedu uyu. Makatanga rini kurima munda? Makore mairi tichirima. Makore mairi? Eh. Uzati munda ndewedu here? Makauona kupi? Uyu munda ndewa baba wangu baba. Makauonepi tine makore mairi tichirima? Baba wangu namai wangu vairima munda muno. Hai. Nai masikana imi. Hande kwa sabhuku. Makatanga kurima munda uno rini? Mukatibvunze kaizvozvo, bhodzi munda ndewedu, mukatibvunze.

Dambudziko rako ndariona chikomana. Taurai zvenyu. Unotsvakei ko kuno? Wakaudzwa nani kuti ndiri kuno? Handizive chandichiitawo pano. Hunde. Zvidera pedyo. Nditaure newe. Nhau yako ndaiona. Nhau yako ndainzi. Hunde hunde hunde. Unorwisana munda chokwadi, munda ndewani uyu? Munda ndewa mai vangu. Ndikuona chichembere ichi. Mai queen, mai queen. wauya chikomana ndinoda kukuratidza Haneko yakasimba here chizukuru? Yakasimba. Chirega kutya. Ruda kuti uone. Ndiani uyu? Ndiye muchembero wandiri kunetsana naye. Ndiani uyu? Ndiye muchembero wandiri kunetsana naye. Ndinoda kuti unokanda mumunda chizukuru. unochiona here unochiona unokanda mumunda usatye hako simuka usacheuke ndinokuperekedza usakanganise mhiko yangu muzukuru zvakanakai famba hako hmm.

vari kukushungurudzira naye muinda ndicho chikomana ichi hongu sekuru ah, handicho belecho ndicho sekuru handicho ba ndicho chochi chikomana ichi muzukuru wauya kuna sekuru unonzwa zvandotaura hongu sekuru rega ndivabvunza Manje kwabambo muthu uyo akukanganiswa ndi wanhu ndini uyo mundiudza kuti ndichite kwanji naye magwira nchiidzo andive ndakakanganiswa kana kutadziswa kuita nemunhukadzi wazvo here muzukuru unoona chikomana chine munhu unoita sezvandinoita muzukuru wanzwa here hongu sekuru satya hako muzukuru nyoka yakakuruma pagumba apa kunyebere muzukuru Takarumwa chokwadi. Haisi nyaya yeminda here mzukuru? Izvo sekuru. Magwira ntchito, magwira ntchito bambo. Ndira uriwana mukadzi ari kunetsana newe atenderwa. nechikomana hai ndinozvipedza wanzwa wanzwa muzukuru wangu sekuru wanzwa muzukuru sekuru wanzwa muzukuru wangu sekuru usatya ini ndinonzi shumba kubvisa wanhu neupenyu wanzwa muzukuru wangu sekuru unoona bakatwa ndariona sekuru usatya muzukuru Ndiyo shumba. Mushonga wandokupa mzukuru. Ndinoda kuti unonobata mushonga uyu. Undopotsera mapeto peto komunda wako. Wanzwa mzukuru? Ndazvinzwa sekuru. Usave warega kuti zvandoreva mzukuru. Ukunzwa mzukuru? Ndazvinzwa sekuru. Ndiko kupora kwauchaita guru. gara watora gwendo wakaenda kumusha kwako muzukuru wanzwa here zvinzwa sekuru zvechokwadi shuwa muzukuru ndichakuperekedza ndichakuperekedza ndichakuperekedza ini shumba ini ndingakurirwe nomunhukadzi Ah, haufe wakakurira iniwe ah, shumba ndakuziva ndiri kuuya ndakutokutsvaga

Hokoyo ini mwana wamatsidziwa vedziva muripiko ndorwa nehonzo ndorwa nehonzo hondo yasvika mukati memusha hmm. Ndouya ikoko ndakukutsvaga murume. Ah, she, she, she, she. Yeah. Pedzerana zuva ranhasi. Kwambo.

Ishe wangu, Ishe wangu, ndauya muzukuru wenyu, ndauya muzukuru wenyu, ini mwana waMasizira, ini Masizira Miyeradzira, ndauya kwamuri ndokumbirawo masimba, ndine vandiri kurwisana navo, ndine vandiri kurwisana navo, ndokumbira masimba enyu. ndokumbira masimba sekuru mishonga yenyu imambo yamakataura kuti ndikaona zvandikurira ndinoendotora pano ndiendofamba nayo mazvita mazvita mudziyo

haurioni shumba haurioni bakatwa usave wakatyiswa nezvinotyisa mwana washu kutora dzinza ramusha wangu ah, ah, ah. ndivo vandiri kutsvaka mukadzi unoda kuda kuparadza dunhu rangu ambuya vangu masi ndinoparadza nzvimbo ndeyangu mwana wasumba